Mela, illejla ninsabu hawn biex infakkru avveniment importanti ħafna fl-istorja kulturali ta' pajjiżna. Fl-1825, għall-ewwel darba, l-ilsien Malti, ilsien mitħaddet mill-poplu u meqjus bħala djalett imħassar tal-Għarbi, sar suġġett ta' studju fl-Università ta' Malta. Illum dan jista' jidher ovvju għax illum ilsienna għandu post naturali fl-ogħla istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Imma fl-1825 dan kien pass rivoluzzjonarju. U biex nifhmu kemm kien importanti, irridu nħarsu lura lejn l-ambjent kulturali u soċjali ta' dak iż-żmien. Fil-fatt, mitej sena ilu, l-Università ta' Malta kienet għadha istituzzjoni ġdida. Kienet istituzzjoni li kienet tirrifletti l-mentalità klassika tal-letterati Maltin, jiġifieri li t-tagħlim kellu jsir bl-ilsna meqjusa bħala l-għolja. jiġifieri t-Taljan u l-Latin. Dak iż-żmien, il-Malti kien relevanti biss għall-klassijiet il-baxxi, marbut mal-ħajja tagħhom ta' kuljum, tad-dar u tal-għalqa, u mhux bħala mezz adattat għall-edukazzjoni. għal-letteratura, għad-diskors intellettwali jew għal funzjonijiet formali. Dun Salv Kumbo, wieħed mill-professuri tal-Università fis-seklu satax, kiteb li l-maġistrati ngħidu aħna kienu jistħu jitkellmu bil-Malti minn fuq is-sedja tagħhom, hekk ukoll kif kienu jistħu n-negozjanti jiktbu l-kontijiet bih. F'dan id-dawl, il-fatt li l-Malti kellu jidħol fl-Università kien kważi kontra n-natura tas-soċjetà l-għolja ta' dak iż-żmien. U hawn jidħol il-bniedem li bidel il-kors tal-istorja, Mikiel Anton Vassalli. Vassalli, żagħżugħ minn Ħaż-Żebbuġ, jidher li beda ħajtu bħal ħafna raħlin oħra, mid-dar għall-għalqa, u mill-għalqa għad-dar. Imma x-xewqa tiegħu għall-għarfien fetħitlu l-bibien għall-istudju. Meta mar jistudja Ruma, iddeċieda li jieħu dawk li kienu l-ewwel passi serji fl-istudji tal-Malti. Beda janalizza l-ilsien li kien jisma' fl-irħula u fl-ibliet, u beda jinduna li l-Malti kien it-tessut li seta' jgħaqqad il-poplu kollu. Fl-aħħar tas-seklu tmintax, Vassalli ħareġ l-ewwel grammatika sistematika tal-Malti u, ftit wara, l-ewwel dizzjunarju. Veru li qablu kien hemm Ġan Franġisk Agiuse Soldanis li pprova jagħmel dan ix-xogħol, iżda kien Vassalli l-ewwel li għamel l-istudju tal-Malti xjenza sħiħa. Xogħlu ma kienx biss deskrittiv. kien proġett nazzjonali. Għax Vassalli kellu viżjoni. Il-Malti kellu jkun l-ilsien li bih il-poplu jifhem lil pajjiżu. Kif kien jgħid, il-poplu ma setax ikun verament ċivili jekk lanqas il-liġijiet tiegħu, li dak iż-żmien kienu bit-Taljan, ma jifhimhomx. Lejn l-aħħar snin tas-seklu tmintax, hawnhekk għadna fi żmien il-Kavallieri, Malta kienet għaddejja minn żmien ta' tensjoni politika. Vassalli, li kien jemmen fil-libertà tal-poplu u fl-edukazzjoni tiegħu, daħal ukoll fid-dibattiti politiċi tal-epoka, pass li wasslu biex ikun arrestat mill-awtoritajiet tal-Ordni ta' San Ġwann u mbagħad eżiljat minn dawk Brittanniċi. Imma s-snin twal ta' eżilju 20 sena b'kollox, ma qatgħulux il-passjoni tiegħu għall-Malti. Meta rritorna Malta, issa b'mara u b'erba' wlied, insibuh fil-faqar u fil-marġini tal-Akkademja. Il-letterati lokali ta' żmienu wis probabbli injorawh. Imma id-destin daħlu fil-kors ta' żewġ irġiel Ingliżi li kienu jemmnu fil-valur tal-ilsna tal-popli. Reverendu William Jowett, missjunarju Protestant li xtaq it-traduzzjoni tal-Iskrittura għall-ilsna lokali, inkluż il-Malti, u John Hocken Frere, eks diplomatiku u President tal-Kunsill tal-Università, raġel b'għerf u b'sens kbir tal-ġustizzja lokali. Jowett offra lill-vassalli xogħol fuq it-traduzzjoni tal-Bibbja bil-Malti. Xogħol delikat, impenjattiv, imma li kien jaqbel perfettament mal-għaġna tiegħu. Iżda kien frer li għamel il-pass deċiżiv meta talab lill-Università biex wassalli jibda jgħallem il-Malti fiha. U hekk dawn huma mill-minuti tal-Kunsill tal-Università. U hemmhekk fil-minuti hemm li Frère kien għamel diskors lill-Kunsill tal-Università biex tinfetaħ skola tal-Malti. Jiġifieri skola meta ngħidu skola jiġifieri dipartiment tal-Malti. U llum, jiġifieri reċentement, sibna Dak id-diskors, id-diskors li Frère kien għamel lill-Kunsill. Dan se nkun qed nippubblikah dalwaqt fi ktieb apposta dwar l-ewwel skola tal-Malti fl-Università. Illum li sibna dan id-diskors li Frère kien għamel lill-Kunsill, nafu li dan kien pass xprunat mill-fatt li l-Malti minħabba l-qrubija tiegħu mal-Għarbi, seta' jgħin biex l-Università ta' Malta ssir ċentru ta' studji orjentali ta' livell Ewropew, barra li seta' jgħin jiżviluppa l-kummerċ mal-Lvant. Il-Kunsill aċċetta. Xi ħaġa kważi inkredibbli meta, kif rajna, il-kultura dominanti kienet totalment kontra l-Malti. Frère saħansitra ħallas is-salarju ta' Vassalli minn butu għax il-Gvern ma kellux fondi għal karigi ġodda fl-Università. Fl-1825, allura, beda dan il-kors. Donnu beda u żvolġa fis-silenzju għax mhux elenkat aktar fid-dokumenti uffiċjali li sibna. Nafu li sar minħabba abbozz ta' avviż li sibnieh fil-karti privati tas-Segretarju tal-Kunsill tal-Università ta' dak iż-żmien, il-Kanonku Fortunato Panzavecchia, u dawn jinsabu fl-arkivju tal-Katidral ta' Malta, l-Imdina. Jiġifieri dak huwa l-abbozz tal-avviż li kien iħabbar il-ftuħ ta' din l-iskola. Imma dak qiegħed fil-karti privati kif għedna ta' ta' Panza Vecchia, mhux fil-karti uffiċjali tal-Università. Konferma oħra li li sar dan il-kors hija dik li sabha l-Professur Franz Ciappara f'ittra tar-Reverendu Jowett, mibgħuta lil sħabu f'Londra u li fiha kien irrefera għall-kors. Imma x'għallem Vassalli f'dan il-kors? Ir-risposta tinsab fit-tieni grammatika tiegħu, dik tal-1827. Għax skont Jowett ukoll din kienet mibnija fuq il-lezzjonijiet li Vassalli kien ta fl-Università. U minn dak li hemm fil-grammatika Allura nistgħu nobsru li fil-kors tiegħu Vassalli ta lezzjonijiet fuq, ngħidu aħna, l-alfabett tal-Malti, li dak iż-żmien kien għadu mhux standardizzat. Dik kienet problema kbira. Għal seklu sħiħ, tista' tgħid mbagħad sat-twaqqif tal-Akkademja tal-Malti, fuq liema alfabett kienu sa jibdew jużaw bil-Malti. Anki Vassalli stess dak huwa t-tielet alfabett tiegħu, jiġifieri b'kollox kien ħareġ tliet alfabetti, dak kien l-aħħar alfabett tiegħu. U kif qegħdin taraw hemmhekk għamilthom bl-aħmar jien, dawk kienu ittri strambi, kienu jiddibattu ħafna fuq x'ittri ħa jintgħażlu. Se tgħallem ukoll il-pronunzja korretta tal-Malti li fiż-żmien li qed insemmu xi ħsejjes mill-Għarbi kienu qed jintilfu minn fomm il-Maltin. Hawnhekk jiena għamilt tnejn sewwa, għandek dik ngħidulha r-rħajn u jispjegalek hemmhekk mill-grammatika kif kont tħossha, kif kont tippronunzja, jgħidlek kważi che esce dalla gola quasi gargarizzando, isek qed tiggargarizza. u l-oħra hija l-q tal ta' Bormla biex niftehmu tal-Kottonera, bħal meta jgħidu Kalbi, jgħidlek bħal Grido della Cornacchia, iso ċ-ċawla. Il-morfoloġija tal-Malti ukoll importanti li skont Vassalli kellha tinbena skont l-għerq. U l-użu tal-Malti safi jiġifieri l-użu mill-inqas ta' kliem Taljan fil-Malti. Fil-fatt kiteb illi kien min juża t-Taljan għal xejn b'xejn kien frott ta' kapriċċ, kien kapriċċuż. Ħarsa lura lejn l-avviż tal-kors, jiġifieri dak li kien abbozza Panza Vecchia, ħa nerġa' mmur lura hawnhekk qed nagħmel close-up tiegħu, twassalna biex nifhmu li fil-lezzjonijiet tiegħu Vassalli tkellem ukoll fuq it-teorija li hu kien iħaddan, jiġifieri li l-Malti kien fdal tal-Puniku mhux tal-Għarbi. Fil-fatt hu qed jgħidlek hemmhekk, jien għamiltha bil-Malti biex tinftiehem aħjar, fdal prestiġjuż il-Malti tal-ilsien kbir mitkellem mill-avversarji qalbiena ta' Ruma tal-qedem li kienu l-Puniċi, jiġifieri qed jirreferi għall-Malti bħala l-Puniku, fdal tal-Puniku. Aktarx għamel hekk biex ikompli jenfasizza l-prestiġju tal-Malti mill-qedem tiegħu. Għax minn dak li kiteb naraw li Vassalli mhux biss ried jikkura l-ilsien Malti, iżda li jħejji poplu biex jara l-ilsien tiegħu jogħla minn mezz ta' komunikazzjoni bażika bejn il-Kampanjoli għal livell ta' għodda ta' għarfien. Illum nafu ħafna fuq dan il-kors. Saħansitra li kien beda fit-tnejn ta' April tal-1825 u li l-lezzjonijiet kienu jingħataw minn vassalli kull nhar ta' Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa mis-sebgħa sat-tmienja ta' filgħodu. Nerġgħu mmorru lura għal dak l-avviż, l-abbozz, li qiegħed fil-karti ta' Panza Vecchia u hemmhekk qed jgħidlek il-ġranet u l-ħinijiet ukoll li kien li kien jingħata. Fil-fatt reċentement sibt karta oħra fil-karti privati ta' Panza Vecchia, dejjem li kien is-Segretarju tal-Kunsill, hija tavola orarja dik, sewwa, it-timetable. Sewwa, ġifieri hemmhekk għandek minn filgħodu is-suġġetti kollha li kienu jitgħallmu sa filgħaxija l-università. U l-Malti jidher hemmhekk fejn immarkajtu bl-aħmar mis-seba' sa tmiena ta' filgħodu. Kien hemm suġġetti oħrajn li kienu jintgħallmu dak il-ħin ukoll. Xorta waħda minkejja dan kollu għad għandna bosta mistoqsijiet li għadna ma nistgħux inwieġbu fuq dan il-kors. Bħal ngħidu aħna min kienu l-istudenti tiegħu. Għalkemm għandna ħjiel li seta' kien wieħed minnhom kien Panza Vecchia stess. U Francesco Vella kien kittieb ieħor tal-Malti u li kien kitbu kienu kitbu ehm, grammatika tal-Malti wkoll. E, ma nafux ukoll kemm dam għaddej dan il-kors, ma nafux id-data eżatta. Għaliex wara Vassalli l-Malti ma tkomplix jintgħallem fl-università. Mistoqsijiet intriganti li jkomplu jqanqluna għal aktar riċerka fuq dan il-kors. Għax il-kors ta' Vassalli għall-ewwel darba poġġa l-Malti fuq livell li qabel qatt ma kellu. Bis-saħħa tiegħu beda jinkiteb kapitlu ġdid, id-diskussjoni dwar il-Malti f'oqsma aktar formali, inklużi f'ambjenti akkademiċi. X'nitgħallmu minn dan illum? Illum aħna drajna l-fatt li l-Malti hu ilsien nazzjonali u uffiċjali. Ilsien li jintuża fl-iskejjel, fl-istituzzjonijiet governattivi, fil-qasam legali, fix-xandir, fil-letteratura u f'ċerti korsijiet fl-università. Imma dan ma ġiex mix-xejn. kien frott ta' viżjoni, imma wkoll ta' kontroversji. Fuq kollox ta' mpenn profond minn nisa u riġiel li jemmnu fil-valur ta' lsienna. Sinjuri, fost dawn Vassalli jibqa' l-figura ewlenija. Għax flimkien ma' kittieba oħra li ġew warajh, huwa kien l-ewwel li ta spinta biex l-ilsien tal-poplu jsir l-ilsien tal-kultura, tal-għerf u tal-għaqda nazzjonali. Grazzi ħafna.